Ýaňkyja oglany işe alasym gelýä. Şulary getirip giderini söhbedilaý. Şu goňşyda işleýän eken, jaýyň aşagyndaky dükanda. Ýaňkynymy? Hawa. Umumy nähili oglandygyny-a bilemok, ýöne daşyndan-a bir hal alyjy oglana meňzeýär, näçe wagt bäri şu taýda işläp ýör. Tanaýansyň-a? Birhili daşyndan halal oglana meňzeýär. Adamçylygy-a gowy. Ýöne näme, köçeden şeýdip adam çöpläp ýörjekmi? Köçeden ýygnamok-a, goňşy-a ol. Goňşyny getirýän-ä men. Işlejek diýse, gelsin, teklip berip görşek. Hana geldi. Söhbet sen näme iş edýäň? Ştaýda. Eltip bermek hyzmatyny etýän. Näçe aýlyk alýaň? Oňuşmazça däl agam. Ýok özüme ýetýä. Mende işlejekmisek uçtaýda? Aý. Näçeräk töleýäňiz agam? Arkaýyn bol, närza ätmerin söhbet. Närza ätmerin. Şu wagt gyňsanaňha gowy bolar. Şondan kän bermesem az bermer. Aý, bor agam işlesek işläýeris. Beýlek näme diýjek? Aýagyň arsyny özüm sazlaryn aýagym. Boldy düşündim onda, tanyş bol, Myratçy, şuň bilen işleşmelisin. Boldy, boldy. Nesip bolsa ertirden başlap aňaryň bilen düşünişdänim geliber arkaýyn eşikleňi berer Myrat. Bolýamy? Galanynam içine girseň özüňem agşam synlaý nesip bolsa. Bolýa agam. Işiňde üstünlik onda. Bolýa. Sag boluň agam. Sag bol. He, azyrak guý. Şeýdibem bir zat guýulýamy? Näme mölerlip seredýäň? Näçe gezek aýtdym men saňa? Düşüneňokmy sen? Söhbediň gelen ýeri Myradyňam ugry ýok aýagym. Şu günler-ä şuň bolşy bolanak. Çagyrsana şol meň ýanyma. Girsek bolýamy? Gel hany geçiň, gel. Myrat geç oturany. Menlik bolan bolsa gitsem bolýam. Bolýa bolýa Şirin bar ýöräber. Myrat näme bolýa saňa? Nämäň ýetenok? Hiç zadam bolanok agam. Onda sesiň näme Myrat? Restoranyň içinde ýaňlandyryp. Myhmanlar bar-a, göreňokmy? Eý, agam, birhili kän jynym oturmadylaý şoňa. Näme oturman-ow? E, nähili-aý seň bolşuň, nähili, Myrat? Özüň ýaly oglan, birhili eli ýuka, onnoňam göwnüme jaý diýip. Allygymyz boldy näme bas bilmedigiň şo bolula. Aý edýän zadam bolanokda agam. Edýän zady bolanok diýme gaýtam derdini öwret sen oňa. Ol sen ýaly bir iki ýyl bäri işläp ýören tejribeli adam däl-ä bolşuň nähili o. Sen ol öwretmäň ýerine tersine gygyrýaň, sögýäň. Olam köpçüligiň içindenaý, Gulluhan oglanhanow, göwräňe daýanyp oturma. Oňam nähilidigini bilemzok. Köpçülikde birine gygyryp namysyny degseň adamyň kyn bolýar, düşünýäňmi sen? Onsoňam biraz sen bar-a, men bir zat aýdaýyn sen bar-a. Sen ony hiç zat üçin hem edeňok, sen ol ýaňky tertip üçin hem edeňok sen ony. Sen ony diňe garyp görýäň Myrat. Men seň edýän herekediňe şeýle düşünýän Myrat Daşkyndannaý. Sen ony iýsiz görýäň birhili. Sen maňa köçeden adam ýygnaýaň diýip, alan günümem sen maňa şeý diýdiň. Sen häzirem şeýle pikirde. Garyp görýäň. Ýöne sen gelende nähiliň, Myrat? Senem şoň ýalydyň-a. Hiç zat ýok ýerden getirdik. Işlediň, gezdiň şu taýda. Şu gaýrat et, dost. Indi seň bilen dost pikirleşeýin-dä. Garybyň agzy aşa ýetse burny ganar, Diýleni bolma bolýamy? Senem gelýäňde hiç kim bolup gelensiň şutak. Senem şu derejä noldan ýetdiň Myrat, ýöne gaýrat et nirden şu derejä ýetiripdirdaý diýdirme bolýamy? Işleşeksiňä adam şekilli işle. Şu alty aýyň içinde. Bulama hiç zady. Işläsiň gelenokmy, saklamok myrat. Ýöne ýaňky ýaly şou görkezme. Bagyşla agam. Bar onda işiň bilen bol. Geliň, geliberiň. Bärde balkon. Balkon. Ýokary, hawa. Neme, myhmanlaryňyzy bärigem ýerleşdirip bilýäňiz. Iki sany monitor bar, toý arkaýyn myhmanlaryňyz synlap bilýär. Uly zalymyzyň ýokardan görnüşi, ullakan üç sany monitor bar. Bulam bagşymyzyň durýan ýeri. Alty ýüz adama niýetlenen zalymy siz näçe adamlyk toý edýäňiz dogan? Biziňkem şu alty ýüze baraberer, hä? Hä, tüweleme. Hökman-a alty ýüz adamlyk etmek azraga däli geçilik çyzaly, azyrak çykda ejesene, bolýada şo körpe. Isleseňiz dogan kiçi zalymyzam görkezip bilerin men size. Ýör oňa-da gidäýeli, göräýeli ýör. Ýörüň, ýörüň. Näleý bolup dur şo? Bolýar da şol içgala. Gürlemede dur. Bular mine ýaşlaň oturýan ýeri. Owadan ýerem. Geliň ine bu görkezjegimem biziň kiçi zalymyz. Geliň ine ýokaryk galalyň. Geliberiň, giräýiň şuta. Görüpçilik edip ýörme-how. Gaýrat et. Masgara bolma. Şonda ýaly gowy ýerde etmek hökmanmaý, körpedir-dä. Ine bu görýäniňizem iki ýüz elli adama niýetlenen biziň kiçi zalymyz. Bärde-de üç sany monitorymyz bar, toý synlap bileriňiz ýaly. Hawa. Görşüňiz ýaly, toý mekanymyzyň içi gaty owadandyr. Hemme zat arassa, hemme zat tämiz. Gowy, gowy, bular ýaly ýerde toý edip bilsek, armanymyz ýok. Isleseňiz men size vip zalymyzam görkezip bilerin. Onam göräýelimi? Hawa, göräýeliň. Indem wip-zalda etjek diýäýdä şo körpäň toýuny. Nämes bar? Nämes bar-a şo körpäň bizden üýtgeşik? Ediber-dä şu taýda iki ýüz elli adamlyk gül ýaly-a. Näme bolýar aýsaň? Bir özüň ýelläl, gowja bolsana-a. Ýa bolmasa bizem täzeden öýleneliň, nämemi? Samsyk ýaly-a bolup durşuň. Bolýa, onda-da göräýeliň bir. Ýörüň görkezeýin, ýörüň. Bärem, ýüz adama niýetlenen wip-zalymyz. Içiniň interýerem gaty owadandyr. Gatowy, gatowy. Edil bize bara ýüz adamlyk az bolar. Bolýa darag ýüz adamau. Näme obany çagyrjak bolýaň bolşuňyz dagy näleý? Puluňyz känmi? Puluň bolsa aňryňyza basmaly, gören ýerde seçeläp ýörmäň. Menýuny görkezäýiň. Beýle, ofise geçeliň, ýörüň. Edibereliş taýda Gülýaly aga. Dogan size çaý-kofe hödürläýin. Ýok, sag boluň. Ine bärde biziň Hudaýýol menýumyz ýüz togsan manatdan başlaýar. Iki ýüz on manatdan Halatkeşdi menýumyz, maslahat berip bilersiňiz, Banketni menýumyzam iki ýüz altmyş manatdan başlaýar, üç ýüz altmyş. manat aralygy. Sizem oňa çenli menýularymyzy görüşdireýin. Şu banket menýu üç ýüz altmyş manatlyk şol aňrybaşysy bolýar, şeýlemi? Hawa, üç ýüz altmyş manatlyk iň aňrybaşy gowy menýumyz. Gowusy men bir başym sokanma görä şu üç ýüz altmyş manatlyk aňrybaşysyny edäýin-le. Iň gymmat neçjek bolýaňmy üç ýüz altmyş iki ýüz altmyşlygam bolýara üstüne ýüz manat oňa bereniňden bagşa bereniň gowy dämi iki ýüz altmyşlygyny alaly arzanyny galanyny-da bagşy tutaly. Siziň maslahatyňyz näme? Menden sorasaňyza üç ýüz manatlygymyzam gaty gowy. Üç ýüz manatlyk a? Hawa. Heý üç ýüz manada baranymdan soň. Şu üç ýüz altmyş manatlygy edeniňe görýän. Hawa, olam dogry. Hawa, aňarda altmyş manat näme ol bir. Bellerdip durmaz. Üç ýüz altmyşlyk has gowy, idealny bolar. Onda üç ýüz altmyşlyk edäýinmi? Alty ýüz adamlyk, dogry dälmi? Üç ýüz altmyşlygyny edeniňden pes ne edeli? Biziňki-dä hudaý ýol edildi. Beýdip bular ýaly toý edilmedi. Körpedir-de, arzanam bolýar-a. Sen kim hudaý ol edip sowlanyň sebäbi ijgim aýdaýyn men häli mer sorap otyrsyň. O wagt elimiz ýukady. Hudaý ol edip sowganymyzy şükür edýädik. Toý edip. Indi hudaýa şükür pulumyz bar zadymyz bar. Körpäňkide görjek şular ýaly toýy. Bagşyly meselemi? Bagşyly meseledede nähili? Bagşy çagyryp myhmanymyň öňüni zatsyz goýjak däl bar pul bagşa berip. Myhmanymyň öňüni üpjün etjek tutuş. Galanma bagşy çagyrjak. Bagşy a pulum ýokmy DJ çagyrjak. Hawa DJ'miz bar özmüzede. Bolduda. Hiç sen düşüner ýere düşünip bilmediň hälden. Ýazyň üç ýüz altmyş matlygy. Puluňyz kändirdä. Özüňä bir köpük çykaryşaňok ýenede gepiň artyp gelýäleý seň. Bäş ýüz adam diýip belläň, ýetmez täze naşyr. Bolýamy? Me. Sag boluň. Sag boluň. Nämä gerek şeýdip toý etmek? Diňle meni rahat. Näme ýöne masgara bolup barýaňaý? Ediber-dä arzan-ow, körpedir-dä. Toýy men gurnaýan. Pul çykarşaňok. Kömek edeňok. Gepiňem gelmesin. Näme süýtgeşik indi. Çagalaň Allanyň, maşgalaň Allanyň. Diňe dynç al. Toýda. Näme süýtgeşik şo körpäň. Ýüregim ýarylyp barýada.